Ech wëilt vläicht e puer Iwwerleeungen an den Ufank vun dëser Interventioun stellen. Déi éischt ass, mir hunn als adr eng Interpellatioun zu dësem Thema gefrot, et ass elo en Hearing ginn. Ech mengen, déi Interventiounen, déi mer haut héieren hunn, weisen, datt et wichteg ass, eng Detaildiskussioun iwwert dës Problematik kënnen ze féieren, wou mer och genuch Zäit hunn, dat ze maachen. Ech géing also mengen, datt mer déi Idee vun enger Interpellatioun an enger gewësser Zäit, elo net direkt, awer sollten oprechterhalen, datt mer d'Geleeënheet kréien, iwwert dës Diskussioun, iwwert dës Thematik esou detailléiert wéi eben néideg ze diskutéieren. Dat Zweet ass, Déi Interventiounen, déi bis elo gemaach gi sinn, weisen, datt einfach eng permanent Confusioun besteet tëschent der Thematik vun der Migratioun an där vun de Refugiéen. Den Här Minister hat am Ufank probéiert kloerzestellen, Ech mengen, ech hunn d'Wuert. Ech mengen, den Här Minister huet am Ufank probéiert kloerzestellen, datt zwee verschidden Instrumenter hei an dem Kader vun der UNO an der Diskussioun sinn. Dat eent ass eeben hei de globale Migratiounspakt, iwwert deen am Abléck geschwat gëtt. Dat anert ass en Instrument iwwert d'Refugiéen. An ech mengen och an der Thematik, Et gëtt probéiert ze ënnerscheeden, obschonn souwuel hei an den Interventiounen, déi bis elo gemaach gi sinn, wéi och am Text vum Migratiounspakt selwer leider muss festgestallt ginn, datt heiansdo eng Confusioun tëschent deem engen an deem anere besteet. Ech menge mir géingen an der Qualitéit vun der Diskussioun, an der Kloheet vun der Argumentatioun gewannen, wa mer déi Ënnerschiddlechkeet vun den Thematike géingen am Aen behalen. Den Här Minister, mengen ech, hat gesot, dat all Flüchtling e Migrant ass, mä nach laang net all Migrant e Flüchtling. Déi Analys ass richtig, an ech mengen, mir mussen se och an der Argumentatioun respektéieren. Wat awer och ass, dat ass, hei zu Lëtzebuerg hu mer kee Mënsch, op jidde Fall hunn ech nach keen héieren a kee gesinn, dee géint d'Mënschlechkeet am Ëmgang mat deene Leit a Fro stellen oder hir Mënscherechter géing a Fro stellen. Ech muss soen, Gott sei Dank gëtt et esou eng Diskussioun hei net. Mä et gëtt ënnerschiddlech politesch Usiichten zum Thema vun der Migratioun, an dat ass legitim an enger pluralistescher Demokratie. Well och hei an deenen Interventiounen oder verschiddene vun deenen Interventiounen, déi mer hei de Moien hei haten, gëtt probéiert, déi aner Meenung moralesch ze diskreditéieren. Näischt, dat Geschäft! Gott weess wat een do gëtt als Populist an Europa oder Gott weess wat. An enger Demokratie muss en Thema wéi d'Migratioune kënne kontrovers diskutéiert ginn, ouni ze probéieren, den aneren, déi aner Meenung moralesch ze diskreditéieren an doduerch eng Diskussioun praktesch ze verhënneren oder se op en Niveau ze setzen, déi Gutt géint déi manner Gutt, déi Gutt géint déi Schlecht. Et ass op jidde Fall net d'Approche vun der adr. Mir huelen d'Migratioun als e Phänomen, e gesellschaftleche Phänomen, dee mir analyséieren, zu deem mir eng Meenung an aller Verantwortung formuléieren an déi mat moraleschen a juristeschen Argumenter ouni Problem kënnen ënnermaueren. Dat maache mer och a mir diskreditéieren ni eng aner Meenung, och wa mer net mat hir d'accord sinn. Dee Pakt hei huet e Credibilitéitsproblem vun Ufank un. En huet e Credibilitéitsproblem, well vill grouss, wichteg Länner, eng grouss Zuel vu Länner, engem sougenannte globalen Instrument net wëll bäitrieden. Ob par signature oder par acclamation spillt keng Roll, mee en ass doduerch, diskreditéiert vun Ufank un. Et ass e lame duck an et gëtt ganz schwéier an der politescher Diskussioun, fir dësem Pakt, fir dësem Pakt iergendeng wierklech Tragweite, eng Effizienz an der Zukunft ze ginn. En huet och an Europa an enger ganzer Rei vu Länner zu enger weiderer politescher heiansdo zu der Destabiliséierung bäibruecht, wéi mer, bäigedroen, wéi mer et och an der Belsch gesinn, mee net nëmmen do, soudatt een och ëmmer muss d'Fro vun der Opportunitéit vun esou enger Diskussioun kucken. Mir hate jo am Beräich vun der Migratioun eng international Organisatioun, déi sech effikass drëm këmmert, d'OIM. Mir hunn eng ganz Rei Rechtsinstrumenter, bilateral a multilateral Kooperatiounen an dësem Beräich. D'Fro vun der Opportunitéit iwwerhaapt vun dësem Pakt, vun der Valeur ajoutée ass also eng, déi ee sech légitimement ka stellen. Et ass och esou, an dat däerfe mer och net vergiessen, datt déi Nervositéit an der europäescher Politik iwwert de Migratiounspakt, och iwwer déi Situatiounen an der Flüchtlingsproblematik hirstamen, déi mer an den leschte Jore gesinn hunn, an och wou déi Lëtzebuerger Regierung eng Verantwortung dran huet, well vill Länner, déi an der Flüchtlingsproblematik op eemol konfrontéiert goufen mat Zwang, mat Quoten, mat diskreditéierenden Argumentatiounen, mat Drock, mat finanziellem Drock, well iwwert de Solidaritéitsmechanisme géing Strofmoossname geholl ginn, dat sinn natierlech zum Deel déi, Déi haut soe mir, beim Migratiounspakt, do wénke mer direkt Rauten, do soe mer direkt Nee, mir wëllen net nach eng Kéier an esou eng Situatioun kommen an der Migratiounsproblematik elo, wéi mer se haten an der Réfugiésproblematik iwwert déi lescht Joren. Dee Pakt hei, et gëtt gesot, e ka keen neit Mënscherecht fir Migratioun schafen, dat ass diskutabel. Et gëtt Expertisen an enger Rei vu Länner vun eminente Wëssenschaftler am juristesche Beräich, déi dat anescht gesinn. An och dat verdéngt vläicht méi wéi eng sommaresch Behaaptung, well och wann d'Mënscherecht op Migratioun tel quel am Pakt net formuléiert ass, sou schaaft mer dach eng nei Rechtskategorie, nämlech déi vum Migrant, en neit Rechtssubjekt, An iwwer en neit Rechtssubjekt kann och eng nei Rechtgebung ofgeleet ginn. Ech géing also warne virun engem séieren Ecartéiere vun där Argumentatioun. Ech mengen, se ass méi komplex ze féieren. Och de Pakt encouragéiert, et steet texto dran, e puer Mol, e fördert d'Migratioun. Et ass also per se e Pull-Faktor, wéi dat heescht, e Faktor fir Leit ze zéien, fir se ze encouragéieren ze migréieren. Si sollen ze migréieren, si sollen informéiert ginn, si solle geschützt ginn op hirem Wee. An et ass e Pakt, deen op zwou Plazen, meng ech, oder och op méi, ausdrécklech seet, d'Migratioun soll assuréiert ginn, se soll gefërdert ginn. Dofir ass et schonn och ze gesinn an ze verstoen, datt Leit sech Suerge maachen ëm d'Konsequenzen a sech dann d'Fro stellen, ma a wéi engem Ausmooss, ënner wéi enge Konditiounen soll dann déi Fërderung vun der Migratioun geschéien an op wéi eng Manéier, wat sinn d'Konsequenze fir eis? D'Fro vun dem Soft Law ass hei opgeworf ginn an am däitsche Bundestag, ech mengen, den Här Wiseler hat rappeléiert, datt do verschidde Kloerstellungen hu misse gemaach ginn, fir et nationalen an, souwäit dat méiglech ass, internationale Juridictiounen net ze erméiglechen, sech op dëse Pakt ze beruffen, fir Obligatioune vun de Staaten ofzeleeden oder fir d'Staaten ofzeleeden. Et muss een awer wëssen, dat bei den Netregierungsorganisatiounen, déi jo awer och e grousse gesellschaftlechen a politeschen Afloss hunn, dat dacks anescht gesi gëtt. Net méi spéit wéi gëschter hunn ech zum Beispill nach e Bréif kritt vun enger Rei vu Lëtzebuerger Netregierungsorganisatiounen, déi eis e Bréif, weidergeleet hu vu Leit, déi sech op dëse Pakt schonn beruffen, deen awer emol nach net ugeholl ass, fir hir Migratiounsrechter, esou wéi se dat an deem Bréif formuléiert hunn, anzekloen, net juristesch, mee politesch. Et ass also schonn esou, datt déi Gefor reell ass. An ech wëll eech, wéi déi Leit drun, déi drun zweifelen, dat net juristesch bindend Instrument kann en direkte politeschen Afloss hunn, ouni duerch d'Parlamenter gaangen ze sinn. Just de Regierungsprogramm vun dëser neier Koalitioun an Erënnerung ruffen. An dësem Regierungsprogramm, Koalitiounsaccord, dee mer dës Woch virgeluecht kruten, gëtt sech op x Plazen op d'Agenda 2030 beruff, d'Agenda 2030, déi mir hei ni ratifizéiert hunn, déi awer, Eng Grondlag ass vun der Formuléierung vun der Politik vun dëser Regierung an domadder indirekt och op eis gesetzgeberesch Aktivitéiten an den nächste Joren. A sou wäert et wahrscheinlech mat deem Migratiounspakt och goen, wann en dann en änleche Statut kritt. Bei der Agenda 2030 ass et e bëssche méi einfach, well e manner contestéiert gouf. Deen Abléck, ob dat haut nach de Fall wär, dat kann een net sou weidersoen. Mee grondsätzlech muss een awer feststellen, Dat hei, den Här Minister huet et scho a senger Interventioun ëmmer erëm betount, d'Parlament ass net saiséiert, huet e gesot. Mir kréie kee Rechtsinstrument, wat mer hei dem Parlament zur Ratifizéierung musse virleeën. En huet et betount. Mee ass dat dann net och selwer eng Gefor, dat d'Regierungen haut esou wäitgehend Engagementer ënnert sech huelen iwwer international Organisatiounen? Ass dat net ee vun deene Vecteure wou mer haut mussen drop opmierksam maachen, datt u sech eng Deparlamentariséierung vum internationale Liewen dacks stattfënnt an domadder och indirekt eng Gefor fir d'Demokratie. An et ass net deen eenzege Wee, et gëtt nach aner Phänomena, déi och derzou bäidroen, datt u sech de Rôle vun de Parlamenter lues a lues reduzéiert gëtt par rapport zum Spillraum vun de Regierungen. Dat ass e Wee, dee mir net richtig fannen. Et ass och esou, datt de rechtleche Charakter vun dësem Pakt falsch ageschätzt gëtt. Natierlech, en ass voller Widderspréch, deen Pakt, wéi déi, déi e gelies hunn, déi wëssen et, datt voll Widderspréch ass. An ee vun deene wichtegsten, wann net dee wichtegste Widdersproch ass eben de Respekt vun der nationaler Souveränitéit, deen dann awer iwwer 80, déi Leit, déi et nogezielt hunn, déi eng soe 87, déi aner soen 127 Dispositiounen am Text stinn, wou d'Staate soen, Mir verflichten eis. Lo kann ee laang driwwer philosophéieren, Ass dann engersäits d'Behaaptung vum Respekt vun der Souveränitéit am Gläichgewicht mat 87 mol Mir verflichten ons? Ass et dann net esou, datt dann op d'mannst muss a Fro gestallt ginn, ob d'Staaten hei net verflichtend Engagementer huelen? Natierlech kann ech spekuléieren, Ass dat eng politesch Verflichtung? Mee wann et eng politesch Verflichtung ass, misste mir dann als Parlament net och matschwätzen? Oder ass et eng juristesch, do misste mer souwisou matschwätzen? Ech wëll hei just erënneren un den Artikel 37 vun der Lëtzebuerger Verfassung, dee ganz kloer seet, et ass egal, wéi en international Rechtsinstrument heescht, Mee wann et soll Effeten hei am Land ausdrécken, wann et soll zu engem Effet kommen, dat ass d'Juridiktioun vun der Cour, da muss et dem Parlament zur Ratifizéierung virgeluecht ginn. Deen Abléck, wou d'Lëtzebuerger Regierung hei higeet a seet, mä dat maache mer, well et am Pakt steet, Verlaange mir d'Ratifizéierung, well dat ass dat, wat eis Verfassung an d'Interpretatioun un der Verfassung duerch d'Cour verlaangt. Mir wëllen eis net als Parlament, jiddefall ass dat d'Meenung an der adr, aus der politescher Diskussioun ausklénke loossen, well dat vläicht fir déi eng oder aner méi bequem ass. De Pakt huet eng ganz Rei vu konkrete Problemer. Et ass wouer, wéi d'Éisträicher et soen, an déi, déi de Pakt liesen, déi gesinn dat, datt eng Verwëschung ass tësche Kategorien, tësche legaler an illegaler Immigratioun. Den Iwwergang vun där enger an déi aner Kategorie soll erliichtert ginn. Et ass och naiv, fir et nach léif auszedrécken, fir ze akzeptéieren, wat de Pakt awer verlaangt, dat ass eigentlech seng politesch Absicht och, fir d'Migratioun ëmmer positiv duerzestellen. Natierlech huet d'Migratioun, a mir wëssen et hei zu Lëtzebuerg, och positiv Aspekter, wa se legal ass. Mir hunn effektiv am Laf vun eiser ekonomescher Geschicht dacks profitéiert, wou Leit jo hinner komm sinn, fir hei hir Liewen ze maachen a sech integréiert hunn. Alles dat ass richteg. Legal hei hinner komm sinn. Mee déi eesäiteg positiv Duerstellung vun der Migratioun, dat ass en Narrativ, dee ee sou net kann akzeptéieren. De Braindrain ass eng eklatant negativ Säit vun der Migratioun. Et ass net an der Rei, dat an enger Rei afrikanesch Länner manner Doktere si wéi Doktere vun der selwechter Nationalitéit zu Liverpool oder zu Manchester oder zu London. Et ass e Drock vun der Migratioun a vill Wëssenschaftler beweisen dat ëmmer nees. Net a politesche Publikatiounen, a wëssenschaftleche Publikatiounen, den Drock op den Aarbechtsmaart, den Drock op de Wunnengsmaart, dee besonnesch sozial schwaach Leit dacks trëfft. Ech wonnere mech heiansdo, datt eng Partei wéi zum Beispill d'Sozialisten déi Aspekter vun der Immigratioun net och kritesch hannerfroen, déi besonnesch sozial schwaach Leit treffen an deene Länner, wou d'Migratioun sech direkt auswierkt. D'Fluchtursaache sinn dacks onkloer beschriwwen. Klimaflüchtling, Et hei gëtt geschwat am Text vu schläichenden Naturkatastrophen. Wat ass eng schläichend Naturkatastroph? Winni gëtt dat eng Fluchtursaach, déi mir mussen unerkennen? Och dat sinn onkloer Froen. De Mënschenhandel wëlle mer alleguer bekämpfen. Mee ass et dann net esou, datt een, deen e Schleiser engagéiert, fir en illegal an en anert Land ze bréngen, net och misst eng Verantwortung fir deen Akt hunn, dee gëtt awer hei ausgeklamert. Deen, deen de Schleiser muss, de Schleiser muss bekämpft ginn, si mer eis all eens. Mee muss net och een, dee probéiert illegal an en anert Land anzereesen iwwer illegal Mëttelen, och eng Verantwortung droen? Déi gëtt et hei net. Eng Integratiounsleeschtung gëtt net verlaangt, dofir gëtt de géigesäitege Respekt vu Kulturen ënnerstrach. Mir soen op jidde Fall als adr, ween an en anert Land geet, soll sech integréieren. Déi Obligatioun, mengen ech, ass och legitim. Mir wëlle keng Parallelgesellschaften. D'Eegeverantwortung bei den anere Länner gëtt net genuch betount. Mee e wichtege Punkt, an op dee wëll ech onbedéngt nach agoen, dat ass d'Fräiheet vun der Press. Dat gëtt hei verharmlost, mee et ass net un der UNO, et ass net un der UNO, fir ze decidéieren, a wéi engem Land eng Regierung oder e Parlament kann decidéieren, datt eng Presshëllef ausbezuelt gëtt a wéini net. Et ass net un der UNO. Fir ze decidéieren, wéi et hei am Pak steet, datt wann e kritesch Bemierkunge géintiwwer engem Migrant mécht, datt dat strofrechtlech muss verfollegt ginn. Et d'UNO wéi an der Mënscherechtsdeklaratioun soll allgemeng Prinzippie festhalen, awer si kann net d'Aarbecht vun den nationale Parlamenter iwwerhuelen a si kann eis net virschreiwen, op wéi eng Manéier mir sollten d'Meenungsfräiheet an dësem Land a Fro stellen oder reguléieren, wéi och ëmmer. Dat ass eng aner Diskussioun. Dir wësst, d'ADR bekennt sech zur Meenungsfräiheet. Dann och vläicht just fir dat ze soen, well eben an der Pressfräiheet hei dacks vu qualitative Krittäre geschwat gëtt, an engem UNO-Dokument steet am Regierungsprogramm eben just bei den Medien, dat do de soutien financier am Koalitiounsprogramm vun dëser Regierung sera lié à des critères qualitatifs. Et kann ee sech froen an dësem Kontext, ob dat net scho ka benotzt ginn, fir all Kritik un der Migratioun finanziell ze bestrofen. D'Fro ass op jidde Fall compte tenu vum Text vum Koalitiounsaccord berechtegt. En Conclusioun wëll ech soen, datt d'ADR d'Migratioun en tant que telle net a Fro stellt, wa se legal a reguléiert ass. Och hei zu, besonnesch zu Lëtzebuerg, den Här Angelmengen hat rappelléiert, wat d'Geschicht vun eisem Land an deem Kontext ass. Mir hätte gär awer eng Immigration choisie et non subie, wéi mer et alleguer hei ëmmer gemaach hate virun der grousser Flüchtlingskris, wou dat Konsens heibanne. bestinn nach ëmmer dorobber, mee dëse Migratiounspakt wëlle mir net. Mir, mir denken, datt dëse Migratiounspakt vill Onkloerheeten huet, vill Onsécherheeten, datt e Gefore bréngt fir déi demokratesch Prozesser a fir d'Pressfräiheet hei am Land. Mir denken, datt d'Migratioun soll anescht geregelt ginn an dofir géinge mir d'Regierung opfuerderen, net op Marrakesch ze goen an dëse Pakt och net fir Lëtzebuerg mat ze akzeptéieren.